Ewɔ ɖoɖo ku ɖe nu sia nu ŋuti. Ewɔ ɖoɖo ku ɖe nu sia nu ŋuti. Ye megblɔ dzi akpɔ ame aɖeke meti ɖe trɔ gbɔ.
Eye míetɔa zã mía susu ya vɔ mate ŋu atrɔe o. Mate ŋu sɔ, mate ŋu trɔe gbeɖegbeɖe o. Ale Mawu wɔ ɖoa nenema dzi kplɔe anɔ eme. Nene xee Mawu wɔ xexeɛ ye ma. Ta susu zazã tɔ tsa le susu zã ma atsa va ɖo afi ɖoa enu na hiã kpakple nu ma dze dzi na ame gbetɔ ɖo. Ta ne zu be le fagbea mea, ne Mawu ɖoa edɔ ye be dasi nɔ bo ne va wɔ le xexeɛ me. Dzi nu le kpekpe me ke wo dzi kple be dɔ dasi. eye wokɔ va anyigbaea dzi nɔ. Nu ma na Mawu wɔe be womedzina ame gbã le dzinyeame ko dzinyeame ke ko a, legba fɔfu ko legba dzi vi o. Ewɔ ɖoɖo kple nuwo ŋuti. Ewɔ ɖoɖo kple nu sia ŋuti. Nu fɔfua, dzi, ŋkeke aɖeke. Hello.
Hello.

Vivie ya. Mawua ŋutɔ ɖo xexea nenema. Ame ɖeke meti le trɔ gbɔ.
Ta fi be ame sia ame kple ŋkeke yi wòle bua dzi. Ame sia ame kple menu yi be he va xexea me yi. Ame sia ame kple menu yi be he va xexea me. Se be míakpɔ ko be wo dawo. alo wofɔ fu wò le eƒe dzinu gbãtɔa me. Ne wofɔ fu wò eƒe dzinu gbãtɔ mea, ele ameyibɔ me, ele yevotɔ me. Ok.
Ne enye be woxlẽ kekea nɔ nyuiɖe le ameyibɔtɔ me, woɖo dzi ɖe ameyibɔtɔ mea, ame mɔwo medena nu wɔƒo.
Ame yiwo ke wodzina ɖe ɣleti gbãtɔ mea, womedena nu wɔƒo. Womeyina nu wɔƒe o.
Womewɔna nu Mewɔna nu, mewɔna dɔ ne wo. Womewɔ, womeyi dena nu wɔƒe, womeyina ame gbɔ be wo ne do gbe ɖa yewo ta o. Womenumenya wɔna dɔ zi ɖeka. Ame ku dzi le ŋuti ma me. Woƒe numenya wɔna dɔ. Woyrana ame. Woƒo fi dɔ wɔna dɔ. Womemea nu kpekpe ke woagblɔ ko awɔna yeƒe dɔ. Hum. Ke ame nua, enye ame tɔxɛ kee. Yehowa ƒe ŋku le wo ŋuti. Ta ne wodo flu le gaƒoa me, wole adzi ɖo dzi nɔ ma shikam pɛpɛpɛ. Eye Mawu kɔ wɔ xixia. Ta dzi nɔ ma shikme me woda dzi wo ɖoa, ɖoɖoe ŋuti wokɔ va anyigba ya dzia, le nyɔ kpeɖe ŋutɔ. Eye nye ame yi kpe ɖe ŋutɔ ne ga le asi la ɔtɔ me nyi, ne ga le asi la kpe ɖe ame ŋuti. Ta ne ame mɔwoa, ne wome le kpekpe ɖe ame ŋuti oa, wome nu ŋu ƒe va nyo nɔ. Elabe dɔdasi ke Mawu kɔ nɔ wo tsa ye ma. Ene Mawu ɖo wowoe ma. Ta xixeɛ la ɖekea, ne nyi be ame ɖe kpɔ ga alo na be se ɖeka le kplɔe fifia, ame ɖe kpɔ ga yi me se gɔme o ɖe, ne gba biam no. Xexea to dzɔ kple ame aɖewo va xexea me nenema. Eƒe ame aɖewo li hafi be Yehowa mewɔa wo wɔ kple gakpɔkpɔ o. Wowɔ wo kple nu ŋu na ame aɖe kpekpe. Womewɔna dɔ sesẽ o, vɔ wokpɔna gakaba.
Wowɔ nenema wu ɖewo tsɛ ma. Woawo mekpena fu kaƒi kpɔna ga o. Mekpena fu o. Womeɖuna aya o kaƒi kpɔna ga o. Ame nue nye míaƒe kpeɖeŋutɔ le xexea me nenema wowɔ xexea me. Woaɖo dɔwɔƒewo ɖe afiwo, dɔwɔƒe gãgã le afiwo, edo woaɖo woaɖo nuteƒe gãgãwo. Ne mía amewo ne dzɔdzɔyɔyɔ me woaxɔ mí da ɖe teƒewo akpe ɖe mía ŋuti. Mí ŋutɔ míava nyo ame nene Mawu wɔ xexeɛ me. Nene Mawu dzɔ kple xexeɛ me. Wɔwɔ mate ado ŋgɔ aʋu du be yeato wo ŋuti o. Ne ebe yeato wo ŋuti la age. Nenema xexeɛ adzɔe ma. Amewo mlɔa ne zu be Kpɔ ku mete me ɖo ŋtsi nu ŋtɔ ta be le agble te ma mi keke mia te da agble kɔ ma me vɔ ye ma agble ŋtɔ la nua me sia wetɔ ye me ya se gɔme abe yi vodu ƒe eyi trɔ ƒe eyi afi ɖe ao xle dzi mia me dzi ɖoa nu ye me dzɔ kple kɔ va anyigba dzi ye ma ye me nu sia nu le flɔflɔflɔ ye me nu sia nu le nyu na ma kasi ne ne me le ɖo ye ma
mia gele le ti velia ma ne ame yiwo dzi ɖe dzinu eve me Ne mílé gblɔ ɖe ta amewo ne se me be dzi nua le aɖeke le ŋkeke xexlẽ ŋti. Megbɔna va, megbɔna, me, me kuku wɔnta, megbɔna va kpɔ mɔwo katã da ɖa va se gɔme. Aha. Ne dzi nu ve me, ne wo dzi ame wo dzi ɖo dzi nu ve mea, aʋawɔlawo nyi. Aʋawɔlawo wo nyi va xixe me. Wo tsɔ nu ame aɖewo wo dzi wo va xixea me be fike ke ne sese ko wo yina. Fike dzi be ya le ko wo yina. Fike Wobu makawoe la te ayi gama tsɔ ŋkɔ gbɔ va, woawo yina. Se ɖeka ko mía tɔgbuiwo lea, aʋa kpe dzi afi ɖewo sese wu yiwo ti kɔ kesinɔnu gbɔ va aƒeme alo woti kɔ nu va aƒemea, ame muwo yina teƒe ma. Le ase ku wu mía tɔgbuiwo be woɖu aʋa kpe dzi kekekekeɔ, woɖu aʋa ma dzi, wotrɔ gbɔ va, ame muwo dzi nu ma nɔ wo dzi wo ɖoe ma. Ne woyia, wogɔna ɖa koe, naneke mewɔna wo o. Ne woyi gbedzi, teƒe yi ne sesẽ nu yii koa, wogbɔna kple ŋutifafa me takpoe. Ne kpekpe ke la te dzɔ le ame ma dzia, edona le eme. Edona le eme koe. Nene mele ɖoe ma. Ta ɖe Mawu ɖo nu sia nu teƒe teƒe tutututu na amegbetɔ. Vɔ mí amegbetɔ míeŋutɔ míevuna du kliakliakliaklia be gege nubu me. Ta ne le nya nu TV me le cover anyigba ya dzi ya, ne le nya me ya, manɔ, man ŋutɔ manyo kuxɛ ne wò, anɔ fukpekpe le agbe wò dzi o. Manɔ kuxɛ kple fukpekpe ne wò le agbe ya dzi o. Agbe ya me nu le ya. Mawu ɖo ame sia ame kple tɔ vovovovo le kike me yi. Megbakpɔ ame ɖe tɔ le avutu kple aɖe gedze tete kpɔ me. Mawu mewɔ kike ne mi nanema. Ewu ame sia ame tɔ kple Nu nyuie le kɔva xixea nui mele zɔ kple le TV me kɔva anyigba ya dzia, Mawu ŋkɔ ame sia ame tɔ ɖe vovovoe. Nɔvinye mele gbe gblɔ na wò be fii le le ke le ŋkɔnye se gaƒoƒo ya mea, megbea ʋudu kplɔ ame ɖe ƒe nuwɔnawo ɖo. Ɖewohĩ be Mawue dɔ mí ame va wɔ edɔe ŋuti wòdɔ mí ɖo ɖa xexeme loo alo ɖewohĩa be míanɔ Mawua dim be míake ɖe eŋu. Ku babiae etɔ̃ bia gbãtɔe ma,
egbea me nèva? Menye Mawue dɔ wò ɖa, wò ŋutɔe do ɖokuiwò ɖa.
Eme, eme mekɔ nu me o. Ee, egbea me míelea, míagbagba dzem be míawɔ nui, aɖu nuwo dzi, adze si nuwo ƒe se, adze si nuwo ƒe ɖoɖo nu, adze si woƒe dɔwɔwɔ me. Lɔ. Order and modus operandi, So nu ɖesiaɖe va dze ŋgɔ wɔa, egbɔgbandzem be ya a ge ɖe aɖu nua dzi, nua nazu ye tɔ, ke ezu nunya na wò. Eye ne mawɔ ŋu kekekekekekekekaa e to e togo e to e to e to ɖom kple agbea, eye ne ekua, Míwo katã nèsrɔ̃ tso nu mawo me, ezu wò tɔwo.
Yi nèkɔkɔ va va aka agbame na Mawu be yehãe va anyigba dzia, exiɛ yewɔe. Woakpɔe be ewɔe nyuie, ehe wo me wɔ nyuie, wòɖe wo ɖe ƒo ne wò vodadawo le wo me. Wogaɖo ge ɖe anyigba dzi, wonana ge nàdzudzɔ afi me dzia, nyuiawo katã nèwɔ wona nake na akpɔ dzidzɔ le wo ŋuti. Gake hi ne kpɔ dzidzɔ ma vɔ ne ƒe blave o, ƒe blatɔ̃, ƒe blanɛ na afi ma nɔ go o, dziaƒo nɔ go o. Eyi ne ɣeyiɣi ma ɖo kɔ edze be woaga ɖo wo ɖe anyigba dzi. Nu yiwo katã me wɔ nyui o kple hewo ne susu be ne va yi aga yi wo dzia, Wo sɔsɔ ga program ewoe. Wo sɔsɔ ga ade wò agba me be nàva awu xexi, awu xexi, awu xexi. Menye Mawue di be nàwui wò ŋutɔe be yeagayi nu ya wɔwɔ me ye la, yeayi wo dzi so ke agba ga ze gɔme ƒe ɖeka va se ɖe blaadre ko ke ɖeɖi ete ŋu o. Blanyi kple nuya ya nunanae. E so. Wò ŋutɔe do wò agba. Agba ma nèdoa eye nèlea tata maa, meka wò haɖe o. Gake eye nèva ɖo afɔ eve dzi koa, ke èdo agbagba. Migblɔna be, Ɖo agbagba, ɖo agbagba. Nyagã wònye gblɔm wòle. Ke agba kɔ ge nèva anyigba dzia, nuya wɔ ge nèva anyigba dzia, ɖe wòde egɔme ma? Xɔ dziku aɖe nusrɔ̃ mí le le wɔna ya me. Ebe na wo be ɖevi ɖo agbagba, menya egbee nye ɖo agbagba o.
Edo agbagba.

Anyizeege afɔ̃, azãnyi afɔ̃, zãnyi afɔ̃, gake srɔ̃mini ɖe ma. Ɛɛ, ema wɔwɔ ma yie ne sesɔ ge adzi Mawu hãe. Mawu dzidzia menye ni nàva ŋlɔ afɔ ɖe kɔnam afi aɖeke be meditation alo ano tsɔtsi haleluya dzi ma. Menye Mawu dzidzia o. Ebe maka maka yeʋe ɖo kponua li tegbee. Amu woe ɖu. Ebe nye ma nɔ la yeʋe na nɔ la lo ʋu. Ekpɔa, wova ɖe. Eyi ne Eva gbetɔea nua? Efefefem ahaʋli fefefem kple nɔviwo. Fefefea me nènɔ srɔ̃ la tui. Nu ɖe sia ɖe wɔm nèlea, wò agbe mam nèle kple nɔviwo. Wò agbe ƒe ŋusẽ nye ka? Maka, maka. Sharing life. Ok, in sharing your life, when you fail to do it, ɖe ɖo kpoe, ebe maka maka yeʋe ɖo kpo nua li tegbee eme kɔ. Eyi ne be ya ne fefa fem kple nɔviwo, fefa kple nɔviwo dzidzɔ kpɔkpɔ vava me, eyi me va wɔ nyuie ɔ, eli na wo ɖaa ke zu abi eda bi ɖokuiwo ŋuti. So Abi mawo katã nèdedem na viwò ŋuti fifia, eye nèku wo yi ɖa ɖi afia wo le afi nèdi be neva anyigba dzi amewoe nyi o. Ke trɔ nàva gbugbɔe awɔ. Mawu dzidzia katãe ma. Menye nàva anɔ anyi ɖe kɔ nam afi aɖeke aŋlɔ afɔ be, Haleluya, dzi me alo

Ele be nànye fefeafefe, enuawo ƒe se dzi ɖuɖu, nàdze si woƒe aye me, adze si woƒe se me. Ema enye nunya le anyigba dzi. Mawua ko dim nèle ema? Hm, ema wɔ ema vɔa, hafi nàgatrɔ ɖe ɖokuiwò ŋu ale yi nèɖokui ƒoƒo ge ƒui. Ya gblɔ ge mí ale agba, ale yi nèɖokui ƒoƒo ge ƒu, aƒoƒo wò susuwo ƒu, aƒoƒo wò gbɔgbɔ me ƒu, aƒoƒo wò Mawu ŋutɔ ƒu, hafi Woʋu Mawu ƒe agboa na woa? Yi hã li. Ele Mawue, Mawue ƒe awue. Eye woyi ŋu kekeake ƒe blaadre didi te ŋutia, womegate ŋu sɔ ge awɔ nanekee o. Ke eɖe agboa ɖeka da ɖi ayi vevie atrɔ gbɔ aƒle awu yeye. So ame ya wòdzoa luʋɔ eye wòdo go ŋutilãa mea, míwo katã teƒe wòkpɔ nyigba dzia, wokɔe da de go me nɛ wòkɔ kɔ do goe ko eli. Eyi ɖe eyina eɖo ta ɖo eɖo ta aʋle. Aʋlea va nye dzidzɔkpɔkpɔ teƒe. Míegblɔna be aʋli aʋliawo aʋliawo gake menye aʋ e aʋli aʋlimawo si ke nye ame yiwo yina ɖe dzidzɔkpɔkpɔ teƒe, nu yiwo katã nèwɔ le anyigba dzi, wònye nu nyui nèwɔ, ye akpɔ dzidzɔ le afi ma, ye hafi atrɔ gbɔ. Ke yi ke nye nu vɔ̃ ɖe?
Wotrɔ gade agbe me ne nàtrɔ gbɔe. Ye sɔsɔ gaplã ne wò bɔdi hã, bɔdi hã ne gatrɔ, ne ètrɔ va, ne ètrɔ gbɔna, awu yeye hã ne gbɔna ƒeƒle ge hã, nu yiwo katã nèwɔ wonye nu gbegblẽ kple nyuiawoa, ye wosɔna wɔna genetic code le. Genetic code ma, àkpɔ amesiame tɔtɔ vovo. Genetic code ye nye nuka le ƒegbe me?
DNA.
Vovototo yi ke le amesiame me kple ʋukawo me kple toto me alo ale nye nuka?
Wò luʋɔ ƒe ɖoɖo. Wò luʋɔ mhm. ƒe ɖoɖo ɖoɖo ya nuya wokɔ da ɖi genetic code ma nekpɔna DNA ma nekpɔna. Wò luʋɔ ƒe ɖoɖo nue ma.

Woyɔ ŋɔlia ko te ƒoa nu abe ale ke wonɔ gblɔm ɣesiaɣia? A! Gbetɔ meku na o ɖe! Vɔa ne yi ɖe bokɔ bubu gbɔ ne va yɔ ŋɔli ma nɔ nyae gblɔ ge le to vovo na ame etɔ̃ gɔ̃. No, bokɔ aɖewo menye bokɔ o, bokɔwo mete ŋu wɔ nu ma o. Ne yi ɖe nukalawo gbɔ, ʋudalawo gbɔ, mehe wo mí gblɔna be wonye ʋudalawo, nukalawo. Woyɔ mawuwo, mawuwo nava ƒo nu na wò. Woyɔ ƒomea, ƒometɔ tatɔ nava ƒo nu. Woyɔ ŋɔli, eme mawo woɖi, woli. Nye nye nya ya bia mele be nya ma gblom wo nɔa nya nye me kpɔ teƒe kpɔe ɔ nye me yɔ ŋɔli kpɔe wo te yɔ ŋɔli wo ƒoa nu ye wo nye nya teƒe nya. Wo yɔ nɛ wo yɔ nɛ wo va ƒo nu. Hum yo ok ke ma bia be ɖi ne nye be e ama yi yo trɔ gbɔ va xexea me vɔ ɖi abe ma tsɔe ko be nye ɖe mia me le teƒe ya alo wo zu be gbe dzo Ya megbugbɔ va xexemea? Menyanya ge be meva xexeme kpɔa? Ao, èkpɔ, ne meɖɔ, develop eyi nèsi ɖe eme xe, xexeame ƒe sewo, gbeshi, ɣeshiaɣi nèva ƒe abla, ƒe blaadre mea, àkpɔ be yekɔ, ye, yegasrɔ nuwo gayi dzi vie. Ƒe blaadre bubu edzi ŋu, ede be nàɖo level aɖe, sike nusɔsrɔ̃, ɣletidzedze ƒe level aɖe, hafi nàte ŋu aɖo ŋku wò agbe va, wò agbe va yi dzi. Elabe ne eva wònye be fifi la efia nèva eme ɖo le vlo me o, ye wogblɔ be nèkpɔe dzesi be etsɔ ye be yeakua? Edzro lo do ge ta wotsyɔ asi edzi be me si ze gee o, ano ʋeʋli ano tsi dze me nu o. Aɖo ɣi ƒãa la ko nanewo dzɔdzɔ ge ko nàkpɔe be o nuya awɔ be ye wòe va yi kpɔ. Gake generally-a, womenana ge be Wosusu na yi ɖe megbe aɖo ŋkui o tututu be ŋ. Mawu meɖe mɔ ŋuti o. Ke ame tsitsiwo, ame yiwo ge ɖe gbɔgbɔ me, ame yiwo nyi kɔ ŋu kekeake, wodzo ge ɖe Mawu me, woawo koe woɖea mɔ be alo yɔ ɖo ŋku nu yawo dzi.
Simo Kumasa nɔ be biã be ɖe ebe zi geɖe ye nɔ sese bo be scientist o, wo me xɔ Mawu dzi se o. Scientists me xɔ Mawu dzi se. Wo xɔ Mawu dzi se o be nya ma nyateƒe wònya. Yesu su do be nyateƒe wònya ɖe susu kata me xɔ Mawu dzi se ɖo. Scientists awoa ɖewo ekpɔ ni eye wo kekem ɖe nuwo ŋutia, wo me nya be ma nu mawo kata ŋu ye wo kekem ɖoa, Mawu ŋutɔe ɖo wo da ɖi. Wo susu be ya ye woe nuwo discoverm gake Mawu nuɖesiaɖe le anyigba dzia Mawu wɔ wo daɖi miwo katã mi gblɔna zã ge nuya wo wɔe daɖi xoxoxo teƒe fia nuawo lea miwa be efe tu me alo life me agbe nuwo katãkatã wo li mɔ nugbagbe nugbagbewo nye le dziaƒo Mawu dɔlawo le wo nu

Tia wo. Nua ŋutɔwo nye degbeawo. Yevuwo be archetypes. Ɛhɛ, so nu ya nu gbagbe wònye le dziaƒo. Mawudɔla aɖe le nu. Ne míe science and technology wɔmaa, eye ma, wokpɔ be wò susu, e, eƒoƒo susua ƒu ye susua de, o, o, o, o, wɔte woade ɖe eme na woa, Ye woɖiɖi gava da ɖe susua me na wò. Alo ezã ma, mawudɔla mawo vana adze xɔlɔ̃ mewò a, a, a, filifili anyɔ wò agblɔ be, Tso nu yi vɛ, tso nu yi da ɖe afii, tso nu yi da ɖe afii, tso nu yi da ɖe afii. Ko eyi ne nuwo ƒoƒo me ƒu ʋuu, nu ya wònye le dziaƒoa, woɖiɖi va afia godzi. Nu mawo míeyɔna be voduawoe ma. Science and technology, vodu, voduawoe. Wozu problem solvers. Ok.
Míayi ɖe gbe ƒe wɔnawo dzi míadze egɔme. Azɔ medi be mana nànya be wɔnae nye wɔna yi ke míewɔ kɔ srã ɖesiaɖe. Ne ètrɔ ga de foto ŋu aɖabaƒo blatɔ, míenɔa edzi va se ɖe ga adre kple afã. Emee míesrɔ̃ nu abe ale yi ke papa le nu fiee mí fiẽ ene. Dze agba nàyɔ ame aɖe, na ame aɖe nayɔ ame aɖe. Ye mele ŋgɔ dom hegbɔgblɔm fia be wɔnae wɔm míele ayewo katã nye ganya. Ta nenye be kpekpeɖeŋu ɖesiaɖe yike le eve vidzidzi ɖesiaɖe vevitɔ wɔ ame yike le nye kpɔ fia kpekpeɖeŋu ɖesiaɖe yike le asi wɔ wɔe na mí nue hie mí konye míaƒe momo alo míaƒe mobile money number ye nye zero two four zero kafra alo mitsɔe kem zero two four three four zero 8086. Nɔmba yawoa, woawoe nye nɔmba yi ke nàte ŋu adi ga ɖe akɔ to edzi abe ale yi ke nɔvinɔviwo wowɔe fie be yewoa ƒe ŋkɔwo ene. 0243 408083. Eɖem nenye be nèle mía ŋkɔ sem adze agbana tsɔ míaƒe mobal mani nɔmba kɔ da ɖe míaƒe mɔ dzi ale be míaƒe nukpɔlawo adze agba. Email da ɖe edzi nye 0243 four zero eight zero eight six. Nenye be mele wɔna wɔm ye nèɖo ga le afi fila zi be nyemete ŋu kpɔe he yɔ wò ŋkɔ oa, míeŋlɔ ga ale be nyetsɔ kɔ srã yi gbɔ na míele dzi ge. Papa, mí mègakpɔ azɔ o. Mí míegɔme dze ge gbã ale teƒe yi ke nèse ɖo nyitsɔa mídi be nàyi dzi ne mí. Maɖe asi le mɔ ŋuti na wò azɔ o. Ee, míetɔ ʋɔawo. Ee. Egblẽtɔ ŋutɔe ɖɔ ŋkɔ nɛ ye wogblẽ be gblẽ. Ee, nu ya le mía shia megblɔm na mí be safi vevi aɖe wònye wokɔ ne de mía shi me. Ee, xexeame yina xɔ ɖo ge. Ee, Míeʋã wo shimɛ xexeame si tsi ge. Niha wogblɔm mele na mia? Menye nihi egli tom mele na mi o. Nyateƒe ŋutɔŋutɔ gblɔm mele na mi. Gake ne miexɔe la, azu miawo ŋutɔ miaƒe agba. Ɣeyiɣi sesẽ aɖe gbɔna. Míeʋãwoe anyitsi ge elabe nunyahawo gblɔm mele na mí fifia. Xexeame ƒe nunyae ye míekɔ de ameawo si me gake wo katã wotree vivivivi keŋ, ame sia ame be yeawɔe wòanye ye tɔ ko wotro mo nɛ hena be xexeame katã va tɔtɔ. E Míeʋãwo si me nyateƒea ŋutɔŋutɔ le eye ale ɖoɖonuawo le ye hã gblɔm mele na mi. Ɖeko dzedzeme na mi abe gli toto ene gake menye gli totoe o, nyateƒe tom mele. Ʋu gãwo, Yesu Buda, mewo katã nye Mohamɛd, mewo katã nye nufialawo va yi, eye woƒe nufiafiawo lé ameawo ɖe asi fifia. Amewo ƒo ƒu ɖe eŋua? Ame mawo katã wodzo ho gake woƒe nufiafia kple ha xoxowo kplɔ ge ɖo. Ŋugãwo bia dzɔ. Wo katã wodzodzo ge.

Mesiame xɔse gã gãgãgã mawo kple nufiala gãgã mawo katã wododo ge xexea me kɔ anyi tsi ge. Xɔsea ɖeka nyi tsi gea, ekɔe nye Sofia, yeve kple yiƒe nufiafia. Yesua nedzo fifia Eƒe akpe etɔ̃ hafi wogatotɔ ge va anyigba dzi. Yesu kple eƒe nufialawo katã kple emewo katã kplɔe ɖoa? Ne wòdzo fifia, woyi ɖa nɔ dziaƒo ʋuu eƒe akpe etɔ̃ hafi Yesua gatotɔ ge va anyigba dzi. Buddha, wo katã wodzodzo ge. Mawu ƒe nufiafia hã gblɔ mele na mí fifia, si ke nye Sofia, yi ɖeka ti goɖogoɖo ke ŋuti ge ametsitsiawo tɔtrɔ aɖe va tso dziaƒoa va ava aa kpeɖe mía ŋuti. Mi hã gblɔ me lea woagava de edzi ale be nunya ma naga kaka ɖe xexea katã me ʋu kekekekekekeŋ eƒe akpe etɔ̃ hafi Abraham kple nɔviawo ga tɔtrɔ va gbɔ ale be wogadze egɔme, megakɔe de asi na wo, wogatrɔ ge, ee, nenema koe wòdzi xame na wo. Gake mía me tɔwo tsitsim, tsitsim, tsitsim, amewo gegem ɖe Mawu me, amewo dodom ahatɔ me yim. Nenema xexea me ƒe ɖoɖonuwo lee ma? Ee, nyitsɔ míegblɔe be nane dzɔ ɖe mía dzi. enye kolonialism. Kolonialism maa, ye hã nuyifefea ƒe akpa aɖee be Yevuwo nane sɔ gava gli míeŋawoe. Ko wova gli mí hã Gake ɣeyiɣia ɖo be míagatrɔ ge ɖe aƒe xoxoa me. Nuyawo mía tɔgbuiwo nya tso Mawu ŋuti hafi yevuwo va gli ko míeva zu atsuƒuiwo wotutu ɖe ave gãwo me. Zomo vie, zomo vie, atsuƒui zomo vie ge ɖe ave gãwo me. Zomo vie, zomo vie, atsuƒui zomo vie ge ɖe ave gãwo me. Wotu asie wòge ɖe ave gãwo me, tu asie wòge ɖe ave gãwo me. Dzomovie, dzomovie, atu ƒie dzomovie ege ɖe ave gãwo me. Wotutu mie de ave ko yevuwo va le avea nu keke abɔ aleke mie be mia doa wotutu mie de avea me mie be mia doa wotutu mie de avea me ko mie he de dodo ge do kpi gake ɣeyiɣia ɖo edzɔ be mia do mihawo mia tɔgbiwo da ɖi ya mia ga le woa tsɔ hafi mie teŋu xɔxɔ kpɔ ge la be ɣeyiɣi gã hã gbɔ na edzɔ be mia ƒoƒo mia ɖokui ƒu Adze si nu woƒe sewo, adze si nu woƒe ɖoɖo nu, adze si nu woƒe zɔzɔme hafi míete ŋu aʋua me to ado. E, míegblɔe be, Eye ʋuawo vaa, hafi woavaa, Mexlẽ nu ya na mi ŋutɔ xoxoxo. Ba, Bapa Megbɔna, Eɖem nenye be nèle mía kpɔm adze agba be dɔkumɛnti ma, dze agba be ne àɖoe la míaƒe screen-a dzi ale be enu yi ke agbalẽ yi ke Bapa xlẽ nyi tsɔa, ame sia ame yi ke di be yeakpɔe axlẽa, nekɔe da ɖe screen me dzi ne mí. Eɖem nekɔe da ɖe nu ya dzi ne mí ale be ne nànɔ nu ƒoa dzi mi ko ame yiwo be yewoanɔ kpɔm ma woanɔ kpɔm.
Mexlẽe na mi ŋutɔ xoxo be yevuwo ɖewo ɖui be yewoava agli mí ne yewoaxo míaƒe adzɔnuwo le mía si ana míatsi bu me. Wotutu mí ɖe ave. Beatrice dze agba be eɖem ne wòasho dɔkumɛnti egblɔ papa le ene mɛ ame yiwo nye nu ale be míaƒe nukpɔla woakpɔ enu yi gblɔm wole. Papa tɔ anɔ dzi yim ale be woanɔ ŋuti dɔ wɔm ne mí. Eye woɖui kplikpaa wo yevuwo katã vevietɔ Europe ye wò nu ma ɖe mía ŋuti, ale be ehe woɖoe be yewoava. Woɖoe be abe ale me xlẽna be edze be yewoagli mí, axo míaƒe xɔse mía si, axo míaƒe gbegbɔgblɔ mía si, axo míaƒe hadzidziwo mía si, axo míaƒe mawuwo mía si, agblɔ na mí be míaƒe mawuwoa Mawu maɖinuwo nya zi zã bokɔwo nya ko ne míade ta agu ne yewo. Ne míede ta agu ne yewoa, ke yewoate ŋu axo míaƒe adzɔnuwo mía shi. Ema le, aha, ee.
Xlẽa, woate ŋu anɔ xlẽm ale be woakpɔ nya yi gblɔm mele be nyateƒe wònye. So agbalẽa ye ma. Lord Macaulay, 1835, ye ma le dzi afima godzi ye wògblɔ nya ma ne Britishiawo, gake menye yeawo koe o, Germanwo hã, wowo hã woɖui kplikpaa, Frenchiawo hã, wowo hã woɖui kplikpaa, The Catholic Church, woɖui kplikpaa, So wo katã woɖui be yewoava agli mí kple woƒe xɔseawo. Ne míede ta agu na woa, ne yewoaxo woƒe nuawo le mía si. E, emama ye wova. Nu gbãtɔ wowɔ nye be woɖo tsɔtsiwo na mi. Womegblɔ nye sɔ xoxo be Eye woyi ɖe, wova aŋlɔ gã. Aŋlɔ gã tɔwo gbe be yewome woxɔ go gake agɔwo dze nye be wova do sɔ̃ dua me. Eye aŋlɔ gã tɔwo be nyigblã koe dɔ nyigblã le sɔ̃ dzi ta ame aɖeke mexɔ sɔ̃ do. Egbegbe hã ame aɖeke medɔ sɔ̃ ŋlɔ do me o. Ale be wolé wo. Gake wo tɔho le Gold Coast afii godzi wova xɔ na wo ye wodzo yi ɖe Peki va yi eighteen forty seven va yi ɖo sukua kple tsɔtsia kple suku eva yi ɖe eighteen eighteen fifty three wova ŋlɔ wova ke ta eva yi ɖe ho Anyako eho So ko kake missionary worker leke migblɔ yɔ ge tsɔtsi kple nu yɔ woɖoɖo sukuɖoɖo ɖe eʋe nyigba me numa wɔwɔ gbã ehe wowo numa nuhe wowɔ nye be nese

Miele nublanuiɣli se mi va mi xɔ na mi. Nu nyui geɖewo sɔ gbɔ le nuto mawo me. Anyigba ya nyo ŋutɔ gake ameawo gblẽ. Mawu ƒe dɔme nyo.